Adda. Aanaa Shaallaa magaalaa Ajjee. Godina Arsii Lixaa.
Aanaa Arsii Lixaa. Aanaa Shaallaa.
Magaalaa Ajjee keessatti argamna. Uummanni kun uummata beelaan dararamee ammas rakkinni adda addaatu itti jira. Hawaasa keenya kana beelaan dararame kana beela uumamaatiif waan biraatiin illee dararame kana gargaaruudhaaf as jirra ummata keenya kana rabbi haa baraaru bakka Aamin, aamin, jirtaniin aamin. du'aa godha jennaan Aamin, aamin.
Nuuf haa baraaru. Ol Kanaaf rasuulli rabbii dhiiratta maanaa kenne akkasiin hin miidhamne akkasiin hin rakkanne uumama siidaa beekaa akkasiin humna hin qabne amaanaan kun jabaadha kan dagatamuu hin qabne akka borra fuula rabbii gaaffiidhaa deebiin namne. Kanaafuu ni daganne haqqi eeguu baannaan Islaamummaa ni babaanaan nu agarsiis Nasriddiini. Mana haadha ilmaansaa eenyunuu kan daganne Magaalaafi baadiyyaa beekaa wallaalaan jenne Jireenya ulamoonni jiraatan ilaallanne Ija Rabiirratti bannaan beekamaadha salphanne Wallaalaan jara laalee bultiisa akkan ballamne jarreen waakkaas akkan jenne dirqama of eeggachuun islaamummaa ni fafaanaan nu agarsiis nasriiddiini. Yaa haadha ilmaan namaa taate islaamaaf miseensa atis kanaadhaan ta'in sitti ta'uu daateessa. Bakka guddoodha qabdi gumiin kee diinii keessa asitu ilmaan kee qarsee diinii keetii qopheessa ilmaa diinii islaamaatiif qoonni dubartiin qabdu kaan amri rabbii gootee bor milkaa'uu barbaaddu yaasi waa hunda caalaa amri islaamaatii yaaddu Isii rakkoo bal'inaa rabbiif jettee yoom qabdu waan rabbiin jecha guutee mindaa isa biraan dhabdu umanaaf jiru ilmaanii keessatti bakki jabduun ilmaan isii islaamaaf akka qopheessuu qabdu waajibni isiin beekuu qabdu mana isiitiif ilmaanii nu agarsiisna seediinii. Ergamaa Rabbii guddaatu nu dhaame addaan baase rahmataa fi nageenyaan isaanitti buuse hadiisa isaanirraa nu gahe wal dabarse nama amrii isaanii didese duniyaa kiraa hoongesse dubbiin isaanii nama isaan hordofee qofa gorse jara karaa haqiirraa deemu rabbiin dabarse jarri didee soof gowwomse malee umaan ta'uu diinii nu agarsiisna seediinii. Waadaan ka'u namni rabbi tamane isaan dhugoomse dubbiin guddisa ilmaanii mataa haadha arra marse madrasaan ilmoo haadha jechuudhaan nu bayaanse ulamoota jajjaboo kan seenaan jara faarse jara kitaabaan kaa'ee dhalootaaf gad dabarse irra caalaa haadhatu gadi dhaabe ol magarse. Darasaa bebarreessee nuun gahee ilmi diini islaamumaa ifa baanaan nu agarsiisa fidini hangaftoota dubartii seenaan baay'ee dubbata gaheen jarri gumaache akka irraatti mul'ata yoo tahaa bijaraa laatu namaa miti faaseeta Yaa dubara tee islamaa seenyuuf eenyuun beeyta Ati manaa jabanan hawaasatu jabaata Amma humna isaa diinni ol qabuuf tattaafata Amma beeytu hojjata isa hin beeyne gaafata Qoonni kan kee laaftuu seeta yaa obboleettii diini nu agarsiisna fiidiini. Seenaa dhiiraa dubartii barruudhaan lafa ciisa. Taarikni waan gaariidha waan khayrii si barsiisa. Hojii gabroottan rabbi waan ta'e si garsiisa. Amee gahee dubartootaan xiqqoo si yaadachiisa. Jara qooda ofii baree baate diinii keessa. Qalbii mu'minaa wayyeessa sochii jaara laallaanii. Islaamummaan ifa baanaan nu agarsiisna siidini. Taarika jaraa himuutti yeroo na jalaa dheessa. Muumintoota dubartii bahri saabotaa keessa. Isii kamiin dubbadhe isii kam dhiisa keessa. Asafiyyaa haadha zubeer jaran qabtootaa keessa. Yaadannoo malee seenaa himuutti nu fageessa. Ragaa qofaan siif odeessa ati qoradhu fani nu agarsiifna siidini Gara tokkoon adaadaa ergamaa rabbichaati isiin haadha zubeeri obboleetti hamzaati ilmaa wajjin amante isiin jara duraati zubeeriin daahimummaan ergite habashaatti miidhaa qureeshii jalaa godaansa dirqamaati.

Amma jireenya siidhaa diin islaamaatiif yaadde qooda ofii bahatte milkii diini barbaadde nabi rabbiiti wajjin dhamaate olii gadi gumii daawaaf goote qabdi gootummaas uumamaani islaamumaa alibabaa naannu agarsiis nasrii diinii.

Haadhuma isaatu goota isiirraa waa dhagahe kurnan jaara jennata keessaa tokko isa ta'e waan boru argachuu deemu duniyaa irratti dhagahe haadhatti isaas milkoofte yaanni isii galma ga'e waardiyyaatu hidaa ta'e jireenyi isaa kulliin islaamummaan ifa baanaan nu agarsiis nasriiddiini. Kananaa qalbeeffadhu yaa obboleessi akhiraa Qoonni kee inni guddaan irraanfatamee jira Hawaasni ilmaan kan kee taa'ee eeggataa jira Yooti ilmaan qopheessitee diin irratti hiriira Ummata gara dhabee ilmaan keetu jijjiira Sunnaa rasuulaa diriiraa ati leenjifannaani islaamummaani bobaanaan nu agarsiisna sidiini. Fageessina hubadhu yaa obboleetti dhiiraa milkiin rabbiin siif kaa'e kunoo harka kee jira qabattee irra deemnaan karaa nabi diriiraa qopheessitu ilmaan yaa haadha durbaa dhiiraa.

Miti haati siinarra barbaadamuu tee jirtu kan guuboo wallaalummaa dhala keessaa buqqiftu. Isi ofii diinii beeyte ilmaan ofii dhaalchiftu kan dhala goosomsite amri islaama baachiftu. Kan fiidaa diinii taasiftu yaachiftu amrii diinii islaamummaa ni babaanaan nu agarsiis nasrii diinii.

Dhugaadha ilmaan dura haadharraa waa dhagahuun isirratti hin fagaatu amma gaafa of danda'u abbaan gumii haati gootu tasaa gochuun danda'u bakka kanatti dhiirri amma dubartiin gahu kanaaf waaqtiin haadha abbaa caaluu danda'uun nabiin kan si jaalchisame.